Südëstlech vun Ettelbréck, tëschent der Nuck an dem Léibierg, befënnt sech e knapp ee Kilometer laangen Dall, dee säin Numm der klenger Baach Ditchesbaach verdankt, déi vum Hobësch erof bis an den Uelzechtdall fléisst. Nieft den extensiv bedriwwen an soumat der aarteräiche Grénglandflächen, déi besonnesch fir déi hei iwwer 50 nogewise Vullen a Fliedermaisaarten e wichtege Liewensraum duerstellen, zeechent sech Ditchesbaach haaptsächlech duerch eng räich strukturéiert Landschaft aus, woubäi déi ronn 300 Uebstbeem op de Flächen, déi d'Stëftung Hëllef fir d'Natur hei geréiert, e besonnesche Stellewäert hunn. D'Stëftung Hëllef fir d'Natur huet 6 Hektar Bongerten hei, an do kann een ënnerscheeden tëschent 3 Flächen. Deen éischte Bongert, deen ass am Joer 2012 nei ugeluecht ginn. Dat ass een Hektar grousse Bongert an deemools hu mer eng Aktioun gemaach mat eisem Haaptsponsor de Cactus. Dat nenne mer och de Cactus Bongert an do sinn eng 50 nei Beem ugeluecht ginn, mä haaptsächlech Zorten, also Äppel a Biren, traditionell, regional Lëtzebuerger Zorten. Deen zweete Bongert ass méi en ale Bongert, wou nach eng 60 al, ganz al Uebstbeem stinn. haaptsächlech Äppelbeem. An deen drëtte Bongert ass ee och ganz nei ugeluechtene Bongert, wou mëttlerweil eng 150 Beem stinn. An dat ass e sougenannte Quetschesortebongert. Dat heescht, mir hunn do iwwer 60 verschidde Quetschesorten ugeplanzt, vun all Zort ëmmer zwee Beem. An all déi Beem sinn an enger Datebank opgelëscht. Dat heescht, dat si Beem, wou een, wann een déi Zort wëllt vermehren, kann een do Material siche goen, fir dat erëm weider ze praffen a erëm nei Beem dovunner ze zillen an déi erëm op eng aner Plaz unzeplanzen. Also dat ass e ganz wichtige Beitrag vun der Fondatioun fir den Erhalt vun der Diversitéit vun eisen Uebstsorten. Duerch seng Proximitéit zu der Stad Ettelbréck hunn d'Bongeten zesumme mat de Grénglandfläche ronderëm d'Ditschesbaach scho fréi e wichtege Stellewäert bäi der Versuergung vun der Bevëlkerung Zemools an de kale Wanterméint gespillt. Historesch gesi si Bommerten immens wichteg gewiescht fir d'Leit aus den Dierfer an aus de Stied, well se eng Rei vu Funktiounen ze erfëllen haten. Engersäits waren d'Leit drop ugewisen, fir am Hierscht Uebst ze ernten, an op där anerer Säit konnten eben op deenen extensive Flächen och Véi gehale ginn, déi eben och zum Resultat vum Bongert bäigedroen hunn. An dann ass et natierlech esou, dass hautzedaags déi Bongerten ëmmer méi rar gi sinn, well am Kader vun der Intensivierung déi Flächen ëmmer méi ofgeholl hunn. Déi besonnesch Bedeitung vun dësem haitegen Naturschutzgebitt Ditchesbaach hunn déi deemoleg Naturfrënn aus der Stad Ettelbréck scho fréi erkannt an hunn an den achtzeger Joeren mat verschiddenen Aktiounen duerfir gesuergt, datt dëse besonnesche Liewensraum ronderëm d'Ditchesbaach mat senger vilfälteger Biodiversitéit erhale bleift.

Woubäi nieft der Stëftung sech och de Staat an den ATP-Haff Ditschesbaach, déi dës Flächen fir therapeutesch Zwecker notzt, ëm den Erhalt vun dësem Naturschutzgebitt këmmeren. Insgesamt huet nieft dem ökologeschen och de sozialen Aspekt e wichtege Stellewäert an der Ditschesbaach ageholl, wouduerch iwwer déi lescht Joren en Naturpad ugeluecht gouf, dien et de Leit vun Ettelbréck an der Emgéigend erlaabt, fir d'Schéinheet an de Wäert vun dësem Naturschutzgebitt kennenzeléieren. Et ass e ganz interessanten Naturpad, deen op enger Längt vun 3 Kilometer hei duerch d'Gebitt zitt a wou eng 10 Statiounen ugeluecht goufe mat interaktiven Infotafeln, wou een da méi zum Thema Bongerten, also Liewensraum Bongert an d'Biodiversitéit vum Gebitt hei kenneléiert. Et ass fir mech dee schéinsten Eck hei ronderëm Ettelbréck gesinn, elo nach, haut nach, schonn deemools an achtscher Joer, mee haut och nach.